Бөтен чәчләрне җыеп бетерәбез, эчкә тыгып, тыгып, тыгып бетерәбез. Чәч арттан да күренмәскә тиеш, алдан да күренмәскә тиеш. Чәч күрсәтергә ярамаган. И анар ул сәхнәдән бик ямьсез тора, әгәр дә чәч не булып торса. Менә шулай итеп бөтенесен әйбәтләп тыгып бетерәбез. Мондый Нинаныкы бик җыелып бетмәгән ул чәче. Менә аннары, әгәр дә менә бу әйбер дөрес башлык дөрес килмәсә, ул менә болай торачак. Менә шушай булып тормасын өчен аны менә җайлап калдырырга кирәк. Менә шушай торырга тиеш ул. Так, хәзер менә безнең чәч күренмей. Менә маңгайны күпме булдырдык, шуны калдырдык. Бу тор обязательно күренеп калсын диелмәгән. Шулай калса да, хәзер яра, боларын кидек. Бу колакны дөреслибез. Менә бу колак дип ала торган әйбер. Болай булып калмасын. Менә болай булып калсын ул пока. Менә чәч чыкты әле монда. Хәзер авырттырып бетердемме? Юк, юк, тотылды. Ярар, булды. Әйме. Бер-берегезгә булыша-булыша киенәсез инде. Хәзер яулыкны. Так. Булдымы? Хәзер яулыкны дөп-дөрес иттереп, матур итеп бөклибез. Әйме, так, бусы уң ягы. Менә бу очлары дөрес иттереп, теге кыек-мыек булып калмасын. Так, дөрес итеп бүкләдек. Менә шушылай. Менә шушы узор арканың менә шушы турына туры килерлек иттереп бөркәнәбез. Так, бөркәндек. Әгәр дә без дөрес итеп бәйләмәсәк, менә безнең нәрсә кала. Күрәсезме, менә бу калак менә болай калырга тиеш түгел. Шуңа күрә, менә монда хәзер Нина үзең тот әле кулыңны. Менә болай, мә. Арттан кулны менә шулай тыгабыз да, моны әзрәк күтәртеп, менә моны менә болай итеп куябыз. Менә шушылай иттереп. Булдымы? Вот булды. Хәзер без моны Нина син җибәрмә, мин әйткәнче. Хәзер менә болай итеп пока моны күтәреп торабыз. Ипләп кенә менә моны җайлап бәйлибез. Бәйләмәгән очракта менә бу торны булавка белән эләктереп куйсаң да була. Вот. Но бу очракта давайте башта бәйләп карыйбыз. Менә шулай итеп бәйлибез. Бәйләгәчтен менә бу кырларны карыйбыз, ничек калган ул. И аннары соң моны болай итеп алга җибәрсәк тә була. Моны ипләп кенә менә шушылай иттереп бер-берегезнекен матурларга кирәк. Сәхнәгә чыгар алдыннан, менә шушылай булып калсын ул, например, менә шушылай. Әгәр дә инде бусын ал, артка куйсак, аны да шушылай итеп, менә шушылай калырга тиеш. Хәзер моның алдын карыйбыз, алдын да әйбәтләп куябыз, артык нык торчать итеп тормасын, басып тормасын. Менә как раз бу шушылай гына, менә бик матур гына. Менә монда әзрәк анда ука күренеп китә икән, не страшно. Әгәр дә күрсәтеп калдырасың килә икән, аны былайрак итеп куясың да, менә ул күренеп тә кала. Ну, ул инде күрсәтмәсәң дә була, менә шушылай. Менә, менә шушылай итеп дөрес иттереп бәйләү шушылай була. Әгәр дә без моннан булавка белән эләктерсәк, берәрегезнең булавкасы юкмы? Менә моннан ныклап итеп эләктерәбез дә инде. Боларын җайлап төшерәбез. Главное, менә монда кул белән башта менә шулай җайларга кирәк. Бәйләр алдыннан, бүкләр алдыннан. Менә шушылай була.